Mawu neyra wò, Mawu neyra wò. Mige ɖe ɣleti ame asieke me eye nu sia nu yi ke wɔm nèle le teƒe ɖa. Tɔ te nu ma nàse gbedodoɖa ya hafi nàyi ɖe edzi. Nehemiya ƒe agbalẽ eta asieke kpukpui blaeve vɔ atɔ̃. Ebe ŋka, Woxɔ du sesẽwo kple anyigba wɔnuwo. eye woxɔ aƒe siwo me kesinɔnu geɖewo le fũ kple vudo ɖeɖewo, waingblewo kple amiti kpakple ati tsekuɖuɖuawo tataŋ. Woɖu nu ɖi ƒo de ami, eye wonɔ agbe vivi le wò kesinɔnu geɖeawo me. Medo gbe ɖa ɖe tawò, eye megblɔ nya ɖi ɖe ŋutiwò le ɣleti amasiekɛa me. Nu yi ke nenye tɔwòa, nedi mɔ na wò kaka wòage ɖe ŋutiwò. Nu yi ke Mawu nana wò hã nàdo go le agbe me koa, wò ŋutinya natrɔ eye nàzu yayra le amewo dome. Amenuveve yi ke amewo do goa, Yehowa nana wò hã nàdo goe le ɣleti ame asiekɛa me. Ɣleti ame asieke ye nye ɣleti yi ke ne fu nɔ fu afua edzinɛ le ɣleti asiekea me ta. Nu sia nu yi ke Mawu tsɔ de eme oa, nu yi wobe drɔ̃e nèkuna, nu yi wobe gbe nèdona ɖa le ɣleti ame asieke ya, wo katã woadze go ɖeka ɖeka ɖeka. Egbe yiwo katã nèdo ɖa ƒe geɖewo. egbe yiwo nèdo ɖa le klo dzi egbe yiwo nèdo ɖa le gbedoɖaƒe egbe yiwo amewo do ɖe tawò egbe yiwo wò ŋutɔ nènɔ dodom ɖa ɣe sia ɣi eƒe geɖewoa le ɣleti ame asieke ya mea wo katã woava eme woava eme eye woadze ego gake megblɔ nya ɖi ɖe nuwò Ne amegbetɔ ɖe zu mɔxenu ne wòagbe, gbɔgbɔ ɖe zu mɔxenu ne wòagbe, ŋusẽ ɖe zu mɔxenu ne wòagbe, ye ŋusẽ ɖe le mɔ tu ne wòagbea, medo gbe ɖa ɖe tawò le to ya dzi le ɣletia me. Medo gbe ɖa ɖe tawò be nu sia nu yi ke le mɔ tu nɔa, neʋu mɔ. Meyi ɖe nye me klo dzi. Medo gbe ɖa ɖe tao le nye be klo dzi se nyagblɔɖia. Medo nya si ɖe dzi. Eme nenyo na wò. Afi sia afi nàto le ɣletia me asiekea mea, emɔ nenɔ ʋuʋu le ŋgɔwò. Emɔ nenɔ ʋuʋu le ŋgɔwò. Emɔ nenɔ ʋuʋu le ŋgɔwò. Mebia dzidzɔkpɔkpɔ kpakple ŋutifafa bena nege ɖe wò ƒe agbe me. nu yi ke nye tɔwòa asu asiwò, eye medo gbe ɖa ɖe tɔwò, anyigba be afi ka ke nèlea, nu yi ke nye tɔwòa asu asiwò, eye ɣletiyamea yowòmedzilawo woaɖu ŋukpe, ame yiwo tsi tre ɖe ŋutiwò woaɖu ŋukpe. Enye ɣleti ɖe yi ke Mawu ana be nàdzi ɖe edzi, nàtse ku, eye nàkeke ta le wò agbe ƒe akpa sia akpa le Yesu be ŋkɔ me. Amenuveve nenɔ dziwò le ɣleti asiekɛa me. Amen.